Kina papel tetanareta, se sere Benjamín Cuellar Fernández, aña vez sendive ñande merita ñande netare, are yande ibure, are Ahenungavi ñane merĩtavi mba'eheko pegako kua ñane retã ñande yvy ja'epýtava. Ñane retã. Ñane retã jaeko ja jokopeva, ñande ru retã jokópe okuakua, jokópe oime ñane retã ra retã, jaema jokua oyapo ñane retã. Jaeramoko jae se retã, ne retã, se retãyva. Yvy. Yande yvy jaiko jokope opaete jaikova. Oime oĩ jokope ñane retã, yande ko, yande ka reta, yande jembie ka renda, ỹaka, opa ñomba'e mba'e.
Joko arakua pe japariata yande rykey Elio Ortiz, mbaetýma yande pytepe añáme oĩva, erei oeja yandeve mopeti tembikuatia arakua ikavígue ndive.

Araka'e guive kiraiko ja'e pyjaju jaiko yande yvyva. Araka'ete karai reta ouõva yande yvype ja'e, jae reta ipoñyragõima yande yvyre, opaete yande mba'ejekou retare. Jukurai ohasa arasa oho ñavae maeméigua pysỹiguepe, jokua ko guaja Kuruyukipe. Jokope heta yande ypy reta omano oepyvaera yande yvy.

Consejo de Capitanes jaeko mburuvicha tuichava reta atýva, ha'e Santa Cruz pegua, Chuquisaca pegua, Retarija pegua. Jukurai opaetereve ñanoi veintinueve capitanía. Ñane ñe'ẽpe jaeko mokõipa chau capitanía ani zona. Ha'eramiñovi oime mburuvicha reta mbaraykyre ijangarekua, oime mburuvicha mbaraykyregua.

Tuiságueva, ha'éko yvyrégua. Tenonde teko jaiporu ha'e diez millones de hectárea. Hokua ñeapo ojeapo, ereiguásama arasa reta ohoma ñavai arasa mokoieta mokoipape. Ha'éma ha'éramo ome yande vereda 1.8 millones de hectáreas heta yteri guata se retã rami ejeungeta kuare. Heta jemboavai reta oasa, erei hekuae gura yande jaguata tenonde jaha jaiko. Ojo ñamokua yande jeype, yande rembiokuai guasu rupi ñamomyrata vaerã ñane retã reta. Kuape ojo ma tenonde oiko ojeparaiky moi ha'e ko,

Ha jave, resarami tetã rami sykũrãi jaguata jaha jaiko tenonde. Ha jave, tetã rami sy, añave jajemomandu'ata opaete ñanemiari jaju jaiko'are, ñanemiarima ñande retãre, ñanemiari ñande yvyre, jaeramiñovi ñanemiari opaete mbae jemboavai reta jare temimborã reta rupi jaju jaikova.

Jae ñane retã retahérupi, avapo, mba'ére oipota he'i avapóva, maerãrã jukurai héva, oime jey irũ téta jakuiva, jokua jakuiva jae ñane ñévi, ha jave jokoropi ropi yande yvy reta yambohé yara yarékogui, ñane retã reta, ñanoi je y soso, jaeko y oso oso, heivano, jukuraivi ouje. Tetãjapy, ha'e hokua tetã ijapy he'íva oipota he'íva ha'e Yande yvy retã jukurai yambo'ehe Jára jareko. Ha jave tetã ra michĩ retã kuáre nekyrei jave ma reikua kavi kua Yande yvy ñande retã retã he'ehe rupi, apare andeve ipuere vaera remongeta ñande retã ra Elio Ortiz hembikuatia, hokua ñe'ẽryruhe topomimia guarani. Erei ha jave che retãrã michĩ jasoropái pe japyhaka pe ma'ekua mbarechaka rupiva, ha jave jaiko jey irũarã kuri. Añave eparavykykua mbarandu retãre, jokogui emondo oporomboeva'e retãpe. Eikuatia nde túva pírepe mymba reta ñane ñe'ẽpe jambohéva, Mba'épa ndevegua jande yvy? Kireĩtapa ja'epy jane yvy jare ñane retã ipoñýrava'e retãgui?